Чыннан да, Яңа Чабаксар мәчете озак еллардан бирле үзенең күпкырлы эшчәнлеге белән Казаннан читтә генә түгел, ә Татарстанның да кайбер мәчетләренә үрнәк булып тора. Биредә халкыбызның борынгы гореф-гадәтләрен, онытыла башлаган йолаларын яңарту, аларны киң халык катламына җиткерү буенча ел дәвамында планлы эш алып барыла. Шундый киңгә җиттек, шөкер Ходайга. Мәчетебез беркайчан да безнең шулай буш булмасын, тулы булсын. Ланнарыбызның ланнарда шулай гыйбадәт көнлеге монда. Килеп йөрергә нәсеп кылсын. Узган ел беренче тапкыр шәһәрдәге үрнәк татар гаиләләрен мәчетнең алтын китабына да терки башлаганнар. Бүгенге көндә дә килеп сораучылар бар, ник без юк икән ул ниде, мәчеткә килсәгез булыр, бергә аралашсак булыр дип, аларны да нитәбез. Бу беренче үткәрдек инде без биш гаиләне алып, әлхәмдүлилләһ шөкер, яхшы булды.

Янар чәчәк иде юлдашым. Һөнәр буенча укытучы булган Гөлнар Колакова мәчет имамы Минкадыйр хәзрәт белән киңәшә дә Туган тел җәмгыятен оештыра. Иң беренче бурыч, безнең татар теле законнарына өйрәтү тигел, ә балалар, бездәге Бездә өлкәдә яшәүче балалар татар телен ишетеп үссеннәр иде. Без монда татарча гына очрашсак, очраша матур гына татарча сөйләшәбез, татарча җырлар җырлыйбыз, биибез. Балалар безнең белән. Гөлнар ханым, имамның хәер-фатыйхасын алып, туган телгә танышлары, күршеләрен чакыра. Шалтыраттым үземнең танышларга, Минкадир Нуруллович килде. Минем үземнең туганнарым, якыннарым кемнәрне белә, бөтенесе килделәр, утырдык, сөйләштек, нәрсәдә эшлибез, нәрсәләр, ничек оештырабыз, нәрсә, нинди планнар бар, бөтенесен уйладык. Шуны гына көткән кебек, беренчеләрдән булып туган телгә Гөлфинур Җәлилова белән Әлфия Шәрәфетдиновалар килә. Өйдә утырсаң, авырулар искә төшә, тиреләрне кетеп торган кебек, давлениелар үсә. Өйдә утырырга тырышмы, тырышырга ярамый. Өйдә утырырга тырышмыйм да, Алла теләсә. Хәзер пенсиягә чыккач, вакыт күп, өйдә торырга теләми. Анда-монда барып кайтсаң, бөтен тиреләр югала, каядыр китә. Рәхәтләнеп, от души рәхәтләнеп җырлап кайтам. Баян булса инде, бер дә харап, үзеннән-үзе җырлап, җыр. Нитеп чыга башлый, ташка, таша, ну шулай иттереп, әлхәмдүлилләһ шөкер. Әлфия апа бәйрәмгә дип шигырь дә язып килгән. Туган телнең кызлары да бик уңганнар бит алар. Нинди эшкә тотынсалар да, бик әйбәт башкаралар. Туган телен күбрәк дуслар, өйрәтик балаларга. Бергә булып, бердәм булып, ярдәм итик башкаларга. Бу көнне шигырь сөйләүче бер Әлфия апа гына булмады. Кыш бабай килә дип бүген, уятты мине әти. Ике апкалар тюрьмә бирүк эшен эскән әти. Ике амады мин, мин зур инде, итекне үзем киям. Әни инде сиңа мине зур исән ия дия. Туган телгә йөрүчеләрне котларга шәһәрнең хатын-кызлар советы рәисе дә килде. Ул төрле буын кешеләренең шулай берләшеп, уртак тел табып эшләүләренә соклануын белдерде. Ә шушы эшләрнең башында мәчет торуы исә бик күпләргә өлге булып тора.